U ta' pjaċir tiegħi li nerġa' nattendi għal din l-attività mtella ferm tajjeb kolli ngħid miż-żgħażagħ Rabtini Pawlin li għal din is-sena wkoll bħal ġara s-sena l-oħra grazzi wkoll għal Responsible Gaming Foundation qegħdin naraw li nagħtu għajnuna finanzjarja b'mod sostanzjali wkoll sabiex tkun tista' tittella' din l-attività. Attività li, kif qegħdin naraw anke fl-isfond tagħna, qiegħda tiġi mtellgħa u qed jieħdu sehem numru sabiħ kbir ta' żgħażagħ, li allura żżommhom minn diversi vizzji, però mbagħad tarhom ukoll jieħdu sehem b'mod attiv u allura tgħinhom anke fil-ħajja sportiva tagħhom ta' kuljum. Xi ħaġa li nnotajt ukoll li qisu kull sena dejjem qiegħda ttejjeb il-livell tagħha din l-attività. Ġejt infurmat li l-attività ta' tfal ukoll kien hemm il fuq minn 110 parteċipanti u din hija xi ħaġa ferm sabiħa li minn ta' eta żgħira jibdew indarruhom f'dan l-ispirtu wkoll ta' attività. Jiena minn naħa tiegħi għalhekk huwa bi pjaċir li nattendi għal din l-attività u nirringrazzja mill-ġdid kull min kien responsabbli b'xi mod ikkontribwixxi, forsi nistgħu naraw nies minn qudiem il-kameras, però Kif tistgħu tinnotaw ukoll min qiegħed hawnhekk, hemm numru sabiħ kbir ta' nies wara il-kameras li jkunu qegħdin jaħdmu b'mod qatigħ sabiex attività bħal din tista' tittella' b'mod suċċess kif fil-fatt ġara. Għat-tnax-il darba rġajna wasalna għall-finali ta' attività oħra, Logħob għal Kulħadd, imtella' miż-żgħażagħ Rabtin Pawlini, attività li l-għan prinċipali tagħha huwa ovvjament li ntellgħu fundraising għal propju biex insebbħu l-festa tar-Rabat. Apparti minn hekk iżda, Hija attività unika li tinkludi daqsxejn ċertu sport, tinkludi kompetizzjoni bejn it-timijiet, eh, ukoll ikollna opportunità fejn it-tfal tagħna jilagħbu wkoll fi spirtu sportiv u hija alternattiva oħra għal eh, lob u playstations u computers li llum il-ġurnata mdorjin bihom. Għalhekk naħseb hija attività speċjali fejn tiġbor mhux biss rabtin imma jiġu nies minn naħa tisfel ta' Malta u Għawdex ukoll li jkollhom ħin f'ġimgħa, f'temp ta' ġimgħa jqattgħu ħin flimkien jilagħbu u jiddevertu flimkien. L-attività tieħu ħafna xogħol. Bażikament inkunu ilna minn sena l-oħra nippjanaw il-logħob, il-loġistika tagħha, l-għajnuna li sibna ħafna minn l-Onorevoli Silvio Schembri u mir-Responsible Gaming Foundation u wkoll mill-Kunsill Lokali tar-Rabat. Għenitna ħafna mmens biex intejbu l-loġistika wara din l-attività u ovvjament ma jonqsux il-voluntiera. Il-voluntiera li biss biss f'kull jum ikollna madwar 40 voluntier waqt l-attività. Biss qabel ikollna numru ikbar ta' voluntiera li matul is-sena jkunu qed jaħdmu biex intellgħu nagħmlu l-preparamenti li jkun hemm bżonn. Fl-aħħar ma nistax nonqos biex nirringrazzja l-Arċipriet u l-kapitlu kollu tal-parroċċa li jtuna permess nużaw it-suntier u l-Kumitat Festi Esterni li jkun dejjem wara l-Kumitat taż-Żgħażagħ u jtuna dik l-għajnuna u l-ispinta biex inkomplu nagħmlu l-kuraġġ ehm, u ntejbu l-festa tagħna. L-attività wkoll tagħti eh, opportunità mhux biss lil parteċipanti kemm il-kbar u kif ukoll iż-żgħar, imma anke lill-volontiera li jgħinuna ntelgħu l-attività kif ukoll il-pubbliku li jiġi jarana toffrilhom alternattiva għal vizzji tal-logħob u affarijiet oħra li s-soċjetà tagħna toffri. Il-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli qiegħda tippromwovi attivitajiet bħal dawn bħala alternattiva għall-vizzju tal-logħob tal-azzard, b'hekk inħeġġu l-individwi li għandhom il-problema tal-logħob biex jagħmlu kuntatt magħna fuq 1777 jew permezz tal-websajt tagħna www.rgf.org.mt. Ħalli b'hekk inkunu nistgħu ngħinuhom u ntuhom soluzzjoni għall-problema tagħhom. Fejn jidħol l-logħob tal-azzard, il-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli mhix kontra li persuna tmur tilgħab f'attività rikreazzjonali u ta' divertiment. Il-problemi jibdew jinqalgħu ftit ftit meta dik il-persuna tibda taqbeż il-limitu finanzjarju u kif ukoll il-limitu ta' ħin. Hemmhekk sfortunatament, tibda tinfetaħ bil-mod il-mod it-tieqa għall-vizzju. Barra minn hekk, il-Fondazzjoni Ellop Responsabbli tibqa' temmen f'aktar riċerka, f'aktar tisħiħ fil-kampanji edukattivi, inkomplu nsaħħu t-taħriġ fis-soċjetà hemm barra u nkomplu nkunu ta' spalla għal dawk il-persuni li jkunu qegħdin ibatu l-vizzju, mhux biss imma anke tal-madwar. Ċemplu 1777.